कए दिन भऽ गेल दाइसँ बतियेला कनि आइ बतियाइ छी गर्मी छुट्टी भेल हेतै धियापुताके हेलो हेलो की हाल समाचार ठीक छै गोर लागै छियौ माँ खुश रह खुश रह नीके छै दाइ गे हाँ हम ठीक छियै तू ठीक छै हाँ हाँ हाँ हमहूँ ठीक छी हमहूँ ठीक छी खा कऽ उठलियै बुझलिही कहलियै कनि बतिया लै छी बौआ सबके तऽ छुट्टी भऽ गेलै तऽ इसकुलमे हाँ भऽ गेलै हाँ तऽ कहलियै कनि बतिया लै छी चलि आ ने छुट्टी भऽ गेलौ तऽ नहि आबि सकै छी एखन किया कनि चलि आ चलि आ नहि नहि एखन नहि एबै नहि अभी नहि है आने चलि आ नहि इम्हर सब मना कर रहल छै जाय लए के मना करै छौ गे के जाय लए मना करै छौ गे नहि गेला बोले के मना करै छौ छोड़ ना भौजी गेलखुन उम्म, ओ तऽ कते दिन से हल्ला मचै छै जाय लए हमही रोकने छियै नहि जाय देलियै हन। कथी लए जेतै नैहर भाय जाइ छै नैहर भरि दिन बौआइत रहै छै बुझलिही एतऽसँ देखो धियापुता सोना सन सन सोना सन सन धियापुताके पोसने रहै छी आ नैहर जे जेतौ इल्टा बिल्टाके लऽ कऽ एतौ नैहरसँ धियापुताके बुझली वएह दुआरे बहाना बना देलियै हन कहलियै दाय आबै छी तोरे
नहि तोरे नाम लगा देलियै हन कहलियै हन तू आबै छी चलि जेतै तब आ ने तोरा तऽ कहै छौ आबै लए आ तू नहि हम नहि एबो के नहि एबी अखन चौधरीओ मना करै छथिन चौधरी मना करै छथुन दही तऽ फोन ला दही तऽ दही तऽ हम अल्लाह बनासँ बात करै लए मना किया मना करथिन हैं नहि हरा बेलखिन लोक मना केलखिन हन दही फोन दही तू फोन दही नहि छथिन घर पर गेलखिन काज पर सास कहाँ छथुन ओहो नहि छथिन गेल छथिन दोसर तोरा अपने आबैके मोन नहि छौ बुझलिही कि नहि तोर अपने तू सासुर जाकऽ तू बदलि गेलै बुझल कि नहि तोर अपने आबैके एगो हमर छै तेसरा दिनपर जाइ लए मारि करैत रहै छै रोज कहतै कि हम नहि हरे जायब नहि हरे जायब एगो तू छै गेलै हन तऽ जेना लागै छौ कि जे माटिके मारि देलकौ हन की कऽ देलकौ हन से तऽ हुनका जाय दे ने हम नहि एबो
नहि जाय देबै नहि जाय देबै तू नहि अभी हम नहि जाय देबै अच्छा तू नहि जाय दै छियै हमरा आबै दे तऽ हँ तब की तू तू एबे नहि हमर हमर बेटी आयत नहि हैं नहि जाय देबै हम रह दही तू अच्छा, आ हम तोहर बेटी छियै ओ किनको बेटी नहि छथिन ए जा जाय देतियै रहए की कहै छी जाय जे छै ने अपनो एतौ एकदमसँ जेना अरोर बरोर बनि कऽ बुझली तेहन कारी झोरी भऽ के एतौ नैहरसँ भरि दिन छिछियाइत बौआइत रहै छै बुझली आ धियो पुताके अलोल बलोल बना कऽ एतऽ हम रहै छी तऽ एतऽ हमरा लग रहैए धियापुताके हम पोछि पाछिके राखै छी सुन्दर बनाकऽ राखै छी सोना सन सन धियापुताके जेतौ आ माय भौजाइके भरोसे छोड़ि देतौ आ अकलेल बकलेल धियापुताके बनाके एतौ कारी छोड़े सब बाले बच्चे माये सब तेँ नहि जाय घूमते फिरते नहि आइ तऽ नैहरमे लोक घूमै छै तरीकासँ घूमै छै कि भरि भरि दिन बौआएले घूरै छै भरि भरि दिन बौआइते रहै छै
से तू देखै लए जाइ छी जे भरि दिन बौआ गे हम नहि देखै लए जाइ छियै तऽ हम बुझै छियै बुझलियै कि नहि हम बुझ हमहूँ सब नैहर सासुर केने छियै हम सब बात बुझै छियै बुझलियै कि नहि बौआ धौआ कऽ भरि दिन घुमतौ फिरतौ अपन गायके गोबर उठेतौ अथी करतौ बाप गाय पोसने छै भरि दिन बौआ एतै रहै छै बुझलियै